manyere is here in this group can witness taikumbira manyere manyere uyu manyere uyu because manyere anga akunzi mutengesi manyere uyu mubvunzei manyere muisei apa kana muine nharo muisei pagurupu ipapa manyere mubvunze kuti hataikumbira here rori yake kuti atransporte vanhu kuti aende kunodzorera vanhu even patakaita maby elections emumarondera neekumarondera central and marondera chii marondera east

ngataure chokwadi why did you recall boni in the first place akagona kuti taura kuti why, re, why he recalled boni and anana defin tinenge tiine answer he can give us a very good answer and i told boni ndikamutara ndikamuti don't go to his office we are not sellouts people have struggled enough ezvinonzi makutanga kudaidza vanhu kumaofisi kuti let's prepare for the, for the congress akanga achipusha for the congress what congress isi takuenda kunorwa maelections nezanu p f what congress was he talking about he is the one who was initiating to go for the congress so that iye anogona kuita president how can he say that dai asina kubata tsvangirai makumbo yes he was going to be the president because chamisa akanga asingagone kupinda because he was more senior than chamisa and then he did this, the same thing so then tell meya muri kutaura zviri right kuti painclusive yes they were doing this on rotational basis izvozvo tiri kuzviziva nyaya hombe iri pana biti nawelshman ndeyekuti vakapuhwa mari nezano kuti vakiriyete two thirds majority in parliament ndobva vapuhwa mari iye iri kutaurwa namutsvangwa 15 billion yavakapuhwa saka vapuhwa mari iyoyo chihure ichocho chavakaita chekutanga vatambira mari yezano ichocho pamusoro pezvo Diti mari yaakatora kupati nemotikari dzaanadzo nemabhazi yet tanga tichistrugura nemotikari dzedu tichitakura vanhu tichisimudza province using our own resources iye achirambira mari ainayo haarifomeba saka munhu atione dzati zvatoo mudna yake in his blood izvozvo zvemumbavha zvekuramba achitora chi mari idzodzo achiita zvaari kuita izvozvo because paakaregererwa kugweru aka azvidzokorora azviita saka muri kuona kuti eh, pa- kana mukachitarisa imi history inotaura kuti kudii muzoda padakamudya akanga akutsikwa nemotikari akufenda ari pakati peroad akaregererwa nevanhu akazoapoindwa nachamisa kuita chii kuita anzi ngaachidzoka auye kunational handiti haana kuregererwa nevanhu vanhu vakagoti harai toseenza naye was that not the case saka iye zvino izvi munhu anodzokorora futi kunoita the same thing this is what we are talking about imimi patanga tichitambudzika tiri kumba kwabhoni vanhu vakaungana nguruve haina kuuya here haana kunzi akanguruve here vanhu vakagobikirwa kasadza vanhu vapedza kudya kasadza bva atiza akuchiti hanzi ndinoita ndiri kuda kuti ndiende kunoita tsvina ndiwane mari yekuti ndipe vanhu mari dzemabhazi saka isusu taitora mari kupi kwakunokweretera vanhu mari dzemabhazi kuti vaende kupfungwe vaende kumudzi kwana mutoko and what have you madistricts mangani iwayo nhasi ari kuda vote from those people kuti ati hanzi i am now the president zvinorevei izvozvo ubuda chinorara nevanhu kumba kwako because une mhosva yekuti ya the organ is that real is that practical izvo hazvina kuitika manje manje here izvo haana kunzi leader here crasta yemash east tiri kunyepa here haana here kunzi leader he was told to lead cluster yemashist pasati paitwa izvi zvemacluster zvenhingi zvemugwazo izvi iye ndiye akanga aripo ndiri kunyepa here akanga asipo here musi kana une nharo izvozvi tora nhamba dzamuzira uise apa ndimamuri kuinformation mukoma mukoma muruva imimi meya maamuri kuinformation isai murova isai nhamba dzamuzira apa muise nhamba dzavamutodza apa muise nhamba dzamudhara makomba apa izvozvi tiite debate racho bona akadaidzwa akanzi ngaauye kuno bona akandifonera akati hanzi nabiti uyai kuno eh, achipusha for congress before elections ndikati hazvishande boni zvekunoita kakembi zvekuti biti hanzi anoenoita president ngaagare ipapo haagone kunoita president he cannot lead us ngaasiye mukomana aite izvozvo kana aine mashortfalls aakaita haaifanira kuenda kunoita recall vanhu akadii kudadaidzana welshman nana maikore vachona vakaenda kunoita chi tok naye kunomuti hatigarei pasi please hatigarei pasi akaregererei kuita izvozvo whether airamba aita sei but vaifanira kutsvaga nzira yekumupusha kuti eh, eh, hati- hatiite marecalls nekuti vanhu vakavhoterwa nevanhu saka ndiri kukubvunza ndiri kuti inini is very simple imimi ndimi makasubmita zita raboni here kuti aitwe recall because ini ndandiziva the secret behind kuti boni akanga aramba kuenda meeting kumba kwake takaramba kuenda kuoffice kwake isusu toita meeting yekuti aite aite president yekunzi hanzi ndipei vanhu vari mumastructure mundivhotere mashis tichivhotera zvinhu zvakadaro izvozvo apa achiine motikari dzaanadzo pati yakanga isina marori nemotikari nechi dzese dzakanga dzakaungana dzaanadzo dzaakazaza kumba kwake kunguruve kwake uku kwanga kusina here

toda kuona ane mashortfalls tochiti uye awana mashortfalls uye akamira sei tichivaisa uku nekuku uone youll see what will happen da kuona kuti une panosara paine chii da kuona kuti vanhu biti nawelsman vanowana following here kana kuti chamisa ane following remember vanhu vari mumastructures chete chete tikatora 46 46 46 each wing tatora taisa vanhu vedapo hatimbofa takabuilda eh, level yanga yasvika chamisa vaifanira kunge vachimukorekta varimo vari mukati kwete kuti vaifanira kuti nekuti mwana mudiki vaifanira kumuteerera nepamusana pekuti akazodzwa takamupa ndisi uchi kutungamiriri wacho kana dai anga akatadza meya i was not happy ehe because imi maamakashanda meya ndakasenza nemuri chairman meya handida kuzviramba izvozvo you were the very best chairman pamachairman ese andakasenza nawo kunyepa here meya ndimi maikwanisa kuita 46 each structure yaibuda meya handiti the your district ende tikatarisa futi not only district iyo yegoromonzi goromonzi uh, west yaibudisa futi the same chi number nemurehwa north dzaibudisa idzodzo ma 46 46 46 46 pamastructures edu but tadaro saizvozvo meya semaziyiro amaiita marovero ataiita imimi akazenge tati aregererwa mushure mekunge ambotora motikari dzese mabhazi marori chii akagonotanga purojekiti yake yenguruve akasiya muakaundi mune ten cents e, iye iwe nasecretary wake ainzi shoni but adzoka futi ndokubva iye zvinezvi apuwa mari vanhu vakavhoterwa vese vaita recall vese uri kuona kuti ropa reuyo wekumabvuku wekuitwa medadu its in his hands because he had he not recalled him dai zvinezvi munhu iyeye aripo ari mupenyu kana mufundisi iye vanhu vese vaakuzopondwa because of that handiti saka chinoita kuti ave heartless yekuti anopuhwa mari nezano kuti vakiriyete chii two thirds majority ndo pane nyaya yacho azviitirei izvozvo akarwadziwa nemamp ese here aya ko right wakadii kuvadaidza right kuti right vabhadhara mari dzavo vakagopinda maelections vakagonohwina vakavhoterwa nevanhu da kutaura da kutaura meya imimi kuti nhasi imimi dai kwanga kuri kuti vatsvangirai vakasvika vachisikotaura kuti badza ndiye ari kumira mumarondera central castor aimira here nabadza aipa hwina here vachamisa vati e, badza tiri kuseri kwawadza handiti which means kureva kuti akavhoterwa because of chi of, of vachamisa kunyepa here kunyepa here kunyepa here manyere akatukwa kuita kunge asina hembe panapa manyere aitukirwa chii shabhangu language yaanga achishandisa yese yakanga iri yechii language yaaishandisa the language shabhangu was using aisenzisa legal language refined legal language yabiti yakanga yakaumbwa nana munangagwa vagadzira vari pamwa chete zvikanzi ita so ita so tinoita sei tinokubheka so thats what happened tino saka usanyepere vanhu don't tell people lies yo question yekuti what excited me kuti tirambe takamisa pauvp bit i was not excited with anything my friend inini handaigona kuita chi imimi kana muri majority handiti kamafunga kuti muri kufamba nabit fambai nabit but inini ndine ndichidaidzira zvandiri kudaidzira izvozvi handisi kuregera ende usafunga kuti ndiri mwana wokuno because iam coming back iam coming back and i will be chi vigorous on the ground i will be vigorously on the ground saka ndatotanga izvo zvekutobata nditori mastructure ekwamutoko ndikutobata vekumudzi ndikutobata vese vekunana pfungwe kana kuti kupi akakuenda ikoko ukoko akadzoka ndinoti batai munhu batai munhu ndozvatiri kudaidzira izvozvo kuitira kuti aende pake chaipo chaipo Eh, hazvisi kumboita zvekutamba because mutengesi mukuru ndiyani ndiye mutengesi mukuru ndiye ndibiti eh, hazvisi kumboita zvekuswera chinyengerera ba kuti swera chinyengerera munhu haana here kupuwa akapuwa hatina here kuenda kunoita meeting pamba pabhoni akagoya nekanguruve kanguruve futi pamwe kanga kafa kega kakadyiswa vanhu asi iye ndiye akanga ati vanhu ngavauye 46 46 46 46 tikauya marori achitanga achaputika takaloda vanhu asi vanhu tavaunganidza tikavamirira kwana murewa and what a view zvikanzi ano kana chiorgan vachinge vasvika meeting yobva yatanga meeting ndobva yasvika shuwa tikabva tasvika vanhu vakasvika vari kuma 100 and something akutiza akurega kupa vanhu mari dzavo isa ana mutodza pagroup ipapapa izvozvi tiite madebets achona ana muzila vachiviko isa ipapapa uone tiitange nyaya yachona izvozvi sa izvozvi tiiti kuti kurukure vanhu vese avaripo toona kuti are they happy nezvakaitwa nabiti haana unzi leader here mashist cluster ikanzi mashist is an orphan akaripa ndo language yaishandiswa zvikanzi mashist is an orphan how many districts dzataigona kuita rese kubva kuzanu handiti tika dzikaverengwa tikati right saka ngatichiita echinhu one tiri pamwa chete naye from there akasiya aita se akasiya akanda chikiti pakaungana hanga iyo ndobva atiza bva aenda akarwadziwa nechii amboti vanhu huyai ndokupai mari dzemabhasi yaisvika marii yaakabva aita kurwadziwa naye kuti akwanise kupa vanhu ivavo mari dzemabhazi vanhu vakanga vasingaziziva kuti akambenge aba mari handi vanhu vakanga vakuita vachimuregerera vakanga vachiziziva kuti motikari anadzo vaiziziva kuti akatanga purojekti yake yenguruve hapana anga asingazvizivi handi paaizotaura ndikupai nguruve kuti mudye nguruve vanhu vakanga vasingazizivi zvikanzi aiwa is now reforming saka ari foma chii kana akuenda kunotora vanhu vese bona akanga asina kuhwina here mumarondera tozi jefin anga asina kuiswa ipapo orit fine kana muri kutaura kuti ye vanhu vakanga vachibvisiswa mabhuruku and what have you hatinei naizvozvo hapana akaona hapana ane evidence yekuti hanzi vanhu vakabvisiswa mabhuruku tese hataigona kuita mameya kana ini ndaiudawo futi kumeya wachiona but hataigona kuita mameya mani taiudawo kana taka saka takazosiya tichiti isusu mapepa edu inga akabvarurwa wani ana musoda wani haana kubvarurwa saka ndiye akanga vari mugame yacho ina kubvarura mapepa iva vana rabiti iva kuda kutaurwa zvinhu zvekunyepa nevanhu vakadai iva yeti ivo vandu vanga vari magame iva but isusu takati isusu let, let it be saka aripo iyo ngaafambe handi gurupu ranga riri revanhu vemumba here iri go rakanzi marondera cc handi revanhu vemusemupati tikati ayo ngatifambei ngatichifambai nevaiswa varipo ivavo handiti pamaita recall vese vakanga vari am- am- mayor before you pavaitwa recall But qu- qu- what why were they being recalled vambopinda aiva palist yemazita iwayo ndiyani tikagona kupindirwa ipapo everything is okay